Wel, mae'n nos lun, fi am rhyw industrial estate. Wel, mae'n gweud dans Cyrdydd, so fi'n meddwl fi'n danso. Wel, o'n i'n meddwl cyntaf bod ni'n drifo lori achos bod nhw'n actually neud i fi neud rhywbeth fel achos this is what I like. Dawnsio, bron yn iawn, Clwb Dawnsio Pole Twisters Caerdydd. Ond fi'n credu fi'n danso, it's a good thing, fi'n lico danso, so fi jyst myn' i gweld lle i mynd, fi'n meddwl trwy fyn 'yn. Ti'n meddwl? Dyna pam 'dan ni'n gosod y sialensau 'ma i chdi Esme fach. Oh my God. O'n i'n gwbo' 'sych chi'n neud rwbeth fel 'yn i fi. Ond be' yn union ydi'r sialens? As if bo' fi'n gallu neud hwnna! Wel obviously fi, achos ma'n dweud Yasmin ynddo fe. Anwyl Yasmin. Dy sialens wthnos hon yw i ymuno â thîm Pole Twisters Caerdydd a torri record y byd, sef y nifer fwya o bobl yn ddawnsio ar bolyn ar yr un pryd. Pob lwc gyda dysgu symudiade y lle.
Da ni mor greulon â hynna, mae Lea y Pole Twister profiadol wrth law i ddysgu'r symudiadau.

Iawn. Ond dyle fi fod yn iawn fel yn mynd rownd y pole achos ma' dad-cu fi'n yym fireman so ma' fe obviously gyda'r nac o fe so falle by' raid i inherito wnna mewn genes fi. Hmm, deud di. Fi 'di ca'l gwers bach ar rai o'r moves. Ma' n'w itha wel anodd on' ma' rai o nw'n itha easy fel y bit dancy so ma' wnna'n iawn. Ma' muscles fi'n rili rili brifo yn barod. So ar y bore fi'n meddwl fi fel Cerdded.
Yasmin Felly mae gei dipyn o hyder ar ôl ei ymarfer cynta ar gyfer torri y record byd. Ond sut aeth ein ymarfer dau?
Mae nos Wener a fi yn Cardiff Dance Studios eto yn lle bod yn y pyb, diolch lle, good one hwnna. A ma- fi 'di dod yma heddi i ymarfer ar gyfer y torri record y byd.
Wel, 'sa ca' fewn i'r stiwdio'n ddechra bysa? O, a mae yna griw yma heno. Fi yn dechrau bod yn nerfus nawr achos maen nhw ddim yn gwybod y routine eto hefyd. Maen nhw'n edrych arno fe nawr yn y cefndir. So, ond maen nhw'n gallu pigo pethau lan fel la a fi methu. Ond hefyd, gyda'r beth sy'n digwydd fory, torri'r record y byd, be ni'n mynd i wneud yw bydd webcam gyda ni a wedyn ma' pobol dros y gwlad i gyd yn neud e fel mae un yn Sydney mae un yn America mae un yn yn Llunden. Rhaid i ni gyd bod ar y polyn yr un pryd am chwech munud heb neb cwmpo off so pressure's on. Wel mae'n mynd yn iawn. dim yn hundred percent o'r yym symudiade eto achos obviously fi ddim ond 'di ca'l bach o practis. Fi'n meddwl byddai'n gallu dal lan 'da n'w ie byddai jyst byddai jyst myn' i esgus gwbo be' fi'n neud a jys bo' yn rili cocky a jys bo' fi ie I know what I'm doing. Fi ddim yn siŵr bo' fi myn' i wisgo eto fory achos ma' n'w gyd fel chi 'llu gweld yn Popeth. A fi yn edrych fel dyn yn leggings a bag a t-shirt. So ma' isie lot o paratoi heno so myn' i wisgo hot pants fel shafo a tanno achos fi'n edrych yn disgusting fel Casper so bydd rai' neud hwnna heno. So hwn yw y marfer ola so well i fi myn' nôl so jyst gad fi fod i actually ymarfer.
Bore'r sialens, ond dim llawer o gyffro yn anffodus.
Bore da, mae'n bore di Sadwrn, fi'n teimlo fel shit. Mae nhw heb cyrraedd eto, mae'n 20 past 9 a fi'r unig un sy'n ma, so fi'n credu fi sy'n mwy keen na pawb arall i torri record y byd. Fi'n teimlo fel fi'n edrych fel prostitute, ti'n gwybod pawb sy'n mynd heibio ar edrych na fi fel what the hell is she doing? O, oh, Yasmin druan. Ond, just cyn deg, mae'r merched yn cyrraedd, a codi dipyn ar yr hwyliau.
Connie off de, it's now or never, ond y cwestiwn mawr, ydy fi'n wisgo'r hot pants? Of course I am. Dy dy dy. O, oh, os y cam yn dod i fi. Fi'n parod.
Efo dim ond munudau i fynd cyn yr amser cychwyn, mae yna ambell i wyneb newydd yn cyrraedd.
Pan nes i cerdded mewn, nes i gweld dau berson.

A dyma ni felly, y foment fawr. Pedwar cant naw deg pedwar person, dros bump deg pump lleoliad ar draws ddeuddeg o wledydd. 3, 2, One! I gyd yn dawnsio ar bolyn yr un pryd. Yn ogystal â chodi dros 43,000 o ddoleri i elusennau canser.
Fi 'di bod yn rhan o rwbeth sy'n actually yn good. mewn bywyd fi a yym sai'n gwbo os ni wedi torri rep o'r byd eto ond fi'n meddwl bo' ni wedi a all down to me innit? Diolch yn fawr y lle, grêt, ond fi'n barod am y challenge nesa, bring it on.